Kum sawmthum chung tluk holh lo biachim loin vawlei cungah kan nuamhter dihtu Mr. Bean kong mah video hin ka rak chim lai. Mr. Bean a min taktak cu Royan Atkinson ti a si. Amah cu thongkhat zakua sawma kum nga January niruk ah London ram ah a chuak. Atu na thawk na sangain Mr. Bean cu kum sawm sarih a si. Royen Akison cu an mit leo hin mi rum tuk zong an si lo, mi sifak tuk zong an si lo, mi dal alai fang tuk lawng ken rak si. A pa he mi nuam takak a si, a nu zong kha a capo tawn, a lam piak tawn. Mr. Bean nih a pa capo cu a cawn i a hawile te pawl zong kha a capo tawn hna. Mr. Bean te cu chungkhar nuam taktak an si. Royan Atkinson cu sia an kai thlahmai i engineer in sia an kai a dih. Oxford University ah master a peh ṭhan. University ahcun a um tawnmi Shaw, Calcia Dei a dang puai tampi ahcun Mr. Bean cu drama lei hi a rak zuam tuk. University a kai ah hawi pakhat a ngei. A hawipa min cu Richards ti si. A hawipa hi script writer zalan a ṭialmi a si. University ahcun a hawipa nih script a ṭial i amah Rowan Atkinson nih drama a piah tawn. Oxford University ahcun Rowan Atkinson cu mi tampi nih an theih thluahmah. Mah hnu ahcun BBC zongah drama piahnak hmunhma kha a ngah. Rowan Atkinson cu zalan

a lung a dongh tuk ahhin zeihmanh tuah a zuam lo. Mah lioah cun a hawipa Richards a ra i Rowan Atkinson cu thazaang kha a pek chih. Na tuah khawhmi si na tuah khawh ko lai tiin thazaang kha a pek chih. Rowan Atkinson cu ahohmanh nih an duh lo caah a hawipa nih kan pahnih kan i bawm lai i zarlan kan tuah ṭi lai a ti. An pahnih khan an ṭhu i zei zarlan dah kan tuah lai tiah an i ruat. Pakhatnak ah koangki a hruk lai an ti. Pahnihnak ah mithmai le body language in tei awh sawng lai. Pathumnak ah tanu pakhat te lawng he an um ṭi peng lai. Mah ahcun rawin ah khison cu zeitindah min kan pek lai ti ah an i ruat. Pakhatnak ah Mr. Y an ti. Mr. Y an ti tikah minak, mirang, thleidannak te hi a um tawn. Masa cu a tlamtling deuh lo an ti. A dang an i ruat ṭhan. A dang an i ruah ṭhanmi pakhat cu Mr. Cauliflower an ti. Mr. Cauliflower timi cu a min auh awkah khan a har ngai i hmet ṭha awkah khan auh awk khan a tlamtling deuh lo an ti caah khan a dang kha an i ruat rih. Mah an i ruah lio cun pesih timi an pesih an hmuh. Bin timi an hmuh i mah hnu cun Mr. Bean ti in min an peknak hi a si. Mr. Bean cu mah hnu cun zalan aa ceh. Mr. Bean cu mithmai le body le khuis lei in tayoh sawng nan kha a thiam tuk. Director nih a duh ning in khan fawi tein a tuah khawh dih. Mr. Bean a hmet lio kan zoh tikah Mr. Bean hi best friend hawikom a ngei lo. Sianginn a kai kai in kawleih kai tiang, university kai lawng hin best friend

Motor ṭhaṭha aa cawk i aa chiah tawn hna. A chel ah motor a mawngh ding ah khin speed limit khi a lonh tawn lengmang i palek zong nih an chimh lengmang. Kum thong hnih thlai khat ah Mr. Bean cu accident fak tak piin a tong. Media pawl nih a chia a ṭha. A hmaan hmaan lo he an chim lengmang ruangah Mr. Bean cu ahohmanh he i ton biaruah ahohmanh a duh ti hna lo. amah te lawng kha um a duh cang. Mah hnu cun Mr. Bean cu an hmu ti lo. Thong hnih thlei sarih lioah Mr. Bean cu a thi tiin media pakhat nih an langhter. A nupi zong he an i ṭhen. Mr. Bean cu a dirhmun a dirhmun a chene su tuk cang. Mah lioah cun Mr. Bean sinah a hawipa Richard kha a rak ra i a hawipa nih na yihman chiat naa tinhmi hi zeidah a si tiah a ti. tangka zong tampi na ngei cang a ralchiami in maw na um peng ko lai mi nih an duh duh in bia an chim i kan ngaih dih ahcun kanmah caah zeital ṭhahnemnak a um ṭung lo a hawipa nih cun motivate a pek i i thawk ṭhan dingin a tuahpiak ṭhan Mr. Bean cu zalan aa yeh ṭhan aa lio aa yeh lio ahcun a ruh khua a cawlcangh khawh ti lo caah shooting lioah sizung a phak caan zong kha a um Mr. Bean cu a hnubik zalan aa yehmi cu Thong hnih kul hnih ah Man VSB timi zalan a rak si. Mah vialte hi a hawipa ruangah tiin chim khawh a si. A hawipa nih hin a nun tampi a thlen. A hawipa he um hlah selaw Mr. Bean timi hi engineer zong a rak si kho min. Mr. Bean kongah zeidah kan hmuh ti ahcun pakhatnak bik ah amah te lawng zong nuam tein a um kho. A pahnihnak ah a tha chiatnak bik kha Aa nechiat kha aa tachiat ah a ser khawh. A pathumnak ah hawikom ṭha pakhat a ngei. Nang le kei tah hawikom ṭha kan ngei ma? Hawikom ṭha cu sui lungun an si timi in mah video ka donghter. A dang ta hawikom dah kan chim rih lai? Comment an rak ṭial ve zapi cung ka lawm.